Mugume mutusaasire ku orikugamba memba wa paramenti wamuta omu buteeka bwe, tuwe orikuba noha ekitiinisa aa noba nokihereza abamuhaire ekitiinisa ekyo so tiitwe. Na gavumenti ku yaabaire nekora baatuta namba 17 omu hairake. Nambwenu tukora enshobe twateekateeka ngu niitwe. Apaana! Ekitiinisa nibakiheereza abo abaakikuheereize. So, my senior comrade Colonel Emmy Katabaazi, ba Generals mwena abari aha, abakuru b'amadiini, abaatandikire ekitaramo eki buri omwe omu kitiinisa kye. Nza kugamba ebigambo bina. Eky'okubanza ninyetwa Kajwengye, abantu b'eishaza rya Nyabushozi bakantamu ekitiinisa ngu mbe niinye naabajwekyera omu Paramenti ya ikumi n'emwe. Haza ninkikora gye munonga munonga. Abanyankore, ahabw'okuba ndi omunyankore, obu okushoma okw'abajungu kwabaire kutakaizire, bakaba baine okushoma okwabo. bakaba bashoma shaaha ibiri z'ekiro aha mahega, bakaba bashoma omu kasheeshe, omu ishaazi nangwa n'abariisa bakaba bashoma aha kikumiiriro. Okushoma okwo kukaba kwebemberwa abakuru obwo nibashomesa abu bakukiza emyaka. nangwa n'abanyankore abahingi ku baabaire bagyesha oburo bwabo, baayeza, bakaba bakora ekitaramo nibarya. Nangwa n'abanyankore abahingi b'ebitookye ku baabaire banyuuka, baahaisa, bakora ekitaramo aha maarwa masya. So ekitaramo tikisya omuri Ankole kandi buri ihanga riine ekitaramo ekyabo. Hati twamanya ngu na Kisoro nayo eky'okubanza nakyo nibakyeta ekitaramo. Egitaramo kwonka nikyo n'ekitaramo. So okwo n'okushoma. Kandi amazima okushoma okw'abanyunyutsi Ku aizire, nk'oku baabishoboorora tinkuza kubigarukamu, baashomesa okwabo okwabaire nikubagasira. So ekyo nikimanyisa ngu haine ebi amashomero gatarikushomesa. Mbwenu shi ebyo nibabishomera nkahi? N'omu kitaramo. Porofesa omwe akahandiika ekitabo, rukumi orwenda nkaaga, rukumi orwenda kinaana n'ena, akaba naashomesa omu ishomero rya yunivasite erikukiza y'amaani omu nsi yoona riri omu nsi y'Amerika nibaryeta Harvard University. Abakaba nibenda kumanya Harvard University, obugaiga bwa yunivasite nibukira obugaiga bwa, bwa Uganda nk'ensi. Harvard University's endowment is 50 plus billion US dollars. One university. Mbwenu rukumi orwenda kinaana n'ena omwe omu ba lecturers ou barikweta Mark McCormack akahandiika ekitabo yaakyeta title yaakyo yaagyeta eki What They Don't Teach You at Harvard University. Ii, Kesha tukwereka niyo yunivasite erikukirayo amagyezi, esente, research omu nsi yoona. Kandi ekyo eki batakushomesa Harvard kyo nibakishomesa nkahi? Mwanyetegyereza? Mbwenu nyenda kubamanyisa ngu haine ebi za universities, oteiremu na Harvard, ebi zitakushomesa. Kimwe omuri ebyo, nari bingi ahari ebyo, ni nk'ebi twashoma omu kitaramo. Mbwenu mugume mwije omu kitaramo. Bingi nk'ebyo n'ebi ba shwenkuru-itwe, ba maawenkuru-itwe baabaire batushomesa omu kitaramo. Kandi eby'okushoma okwizire bwanyima kwihireho. Na ningamba ebyo ngu muteerere omu ngaro abateekateekire idea y'ekitaramo. Twaza kuba ab'amazima, ebi twahurira aha byona, abaine za degrees mu rubingi, timurabihuriire Makerere, timurabihuriire Kyambogo, nari Mbarara University nari ahandi. Kwonka ebi twahuriire okwo. Omu nari ebi mutuura nimuhurira omu yunivasite, hati tutandiki, twatandika kuhurira ngu nabyo bakaba nibabituheereza ahabw'okweyendeza kwabo. N'amazima, naanye nkagamba na Porofeesa wa Makerere, ntandikire kuba gira ekiteekateeko ky'okujwekyera ba nyabushozi, namugira nti, Abariisa bangye b'ente ba nyabushozi. nibeetegyereza ente yaaheza kurwara, yaaba neeyenda kwema nari yaaba neeyenda kutorooka. Ati, Tinkwikirizana naiwe. Ati, Mushaija we, nyowe naakugambira nti na waatunga omubazi naamanya omubazi gw'okugiteera, mbwenu nkaakureetera aha baana abazairwe abo abotsire omu nte kwonka aba tibakugamba Rujungu, obandabiza omu puroguraamu y'ameezi ataano tubaha certificate. Ahabw'okuba nibaba baari ba veterinary doctors. Ati, Iwe ori omu gwirero? Ati, Okashomera? Inti, Nkashomera Makerere emyaka ena nashoma ebiragiro. Nayongyeraho n'ogundi ogwa LDC. Then ka nyine Patrick Ihangane ogwo. Ati, Itwe aha kuza kuba veterinary doctor noshoma emyaka etaano. Egi, egundi ogumara aha kabanyoro. I am so happy bakuteerera omu ngaro. Ime Katabazi ab'okuba exactly yabashoborora ka banyora okweri. Yaba nitwetegerezana? Mbwenu hariho bingi ebi za university zitakushomesa kandi ebi turikushomera omu kitaramo nk'ebi. Amagezi agu sho na nyoko babaire baine ekikunsaasa tigo tukugyenda tukashoma omu ishomero. So munsiimire Honourable Mwine Mpaka ahabw'okuba yakiteera ahantu. education system, emirimo, the concept of jobs and employment is foreign to Africa. Abo abaku calculating employment and unemployment rates nibitandikira economy okwe first of all skill kandi itwe percentage ekukirayo obuhango omu Uganda ni agriculture. Kandi abo abakukora agurikalikya tibakubarwa, okubabara, nk'abari employed. General Kaihura, retired, haza na nyenda kubegyesa ekya retirement, you see, emotoka ku ekuba negyenda nogitaho tyres. Hati General Kaihura bakahindura emipiira ya bamu ritayaringa from military active he is now an active farmer muteerere omu ngaro. Hati General Kaihura nsaasire kukozesa eki ahabw'okuba niiwe akyegambira kandi nanyenda nkikozese ba youth abari aha bakireebe n'abarikutureeba ku orikuba ori omu faamu yaawe waaba nookora work waaba nooshohoza,

nikyo erikutuzibirira eminyeeto yoona eri aha kuteekateeka ngu waaba nookora eky'okureeberaho n'omwami Dubai aine bizineesi ze mpango, hati waaheza kushoma okakora na sho nari na nyoko, okatunga esente, akakushashura ahabw'enki noogira ngu tori employed? China na India. ekizitweshumbizeho, eki orikushanga famire yaawe neekora, nikyo bakwenda n'abaana baabo babe nikyo baakora. You only add value. So na ninshaba ngu agriculture which is a main stay which is biggest for our country ahabw'okuba twaba ab'amazima twena nitwenda kurya, nitwenda kunywa, nitwenda kwihamu by products. tugicwe nka employment nitukikora tuta kanshi ba youth bo nibaza kukora bata baaba bataine itaka tikyo kikuru ekyo so nimwe abazaire abari aha n'abandi abarikureeba omwana ku araheze kushoma yaagira okukunda kukora omuheereze ah'okukorera akore agire eki yaaguza agira eki yaataasya. Egyo ni employment ey'okubanza. Then aho niho turikwendera akozese ki? Government eshemereire kutuheereza capital eri patient, esente z'okukozesa ezi batakuza kumwihuza bwasheesha bwira. Hati ogwo n'omurimo gwaitu policy makers. Kwonka kandi naimwe ba youth, neekora zitungye kuzikozesa. oreebe ngu waazigarurayo ondiijo nawe yaazikozesa. Ahabw'okuba esente z'emyoga ezi gavumenti yaashukire omu zangire kugarukayo, ekirikumanyisa abarikukurataho tibarikuza kuzitunga. Kwonka shi yaagaruka rukye bagishome bagikore bata tutarikugishomesa? Munyetegyereze ahari eki. Agaruka rukya, kw'okuza omu purayimare. nari omu secondary omu mashomero gaitu of interest omwana w'omwojo nari omwishiki yakora kubi ahaishomero kihikire ngu bamubonereze punishment kwonka okubonereza okuba kumuha nibamuhereza efuka ngu aze kuhinga so omwana akura namanye ngu okuhinga omu school garden kwine obuzaare n'okukora enshobe hatakitaaho omuka omuzaire we bazaire batari nga yamuha efuka tutuze kuhinga amubuuza dadi nakora ki rero mbwenu kashooka nsobya hati nakora ki ahabw'okuba aha ishomero okuhinga kuri associated with punishment mbwenu naninshaba tukyegye omu kitaramu eki Egyo n'enshobe ahakuba imwe abagurusi abari aha n'abakaikuru naimwe muri aha bukiiko bwa School Management and PTAs mutagaruka abaana baitu nari imwe abashomesa abari aha kubahe kuboohereza kuhinga omu gaadeni ya demonstration nk'ekihenezo kwihaho baze kuhinga nk'eishomo. Kandi ekyo nakyo kiine linkage with Colonial Masters. Nikyo orikureebera kimwe omu bihingwa byaitu, kofi nibagyeta kibooko. Kibooko means kibooko teine erindi eiziina. Bakaba babateera ngu baze kugira bata? So n'enshobe. So abaana baitu abakuraba omu formal education nakura namanya ngu tahikire okuhinga nari okuriisa n'oku abatashomire. So mbwenu There begs a question, so abatashomire kubaraba nibabaasa kutaho eihanga ryaitu? Hati mu imaginingye abashomire baaba nibo baaza omu kuhinga n'okuriisa, ensi tekuhinduka? Now that again is not being taught at universities. So nanye ndakubasiima munonga munonga. Um, General Kaihura. ningira ngu abantu aba babaire batakubaasa kutunga omuntu murungi w'obunaku obu. Eky'okubanza ahabwa hisitore yaawe, ekyakabiri eri omu mahe eya rivorushoni, ebi okozire, ebi oreebire hamwe n'ahu ori hati kugira ngu noogamba afuriire. So mwebare abamucuuzingire muronzire omugyenyi mukuru murungi munonga munonga. The future of any generation depends on the shaping of its youth. Kano katabazi thank you thank you so much katabazi akantanga kuruga aha university ya ndi omwe omu bu babaire nibatayayira namureeba obwo ari student leader wa UNSA and am happy that you have maintained it up to today. nituteekwa itwe nk'abairaguju kubuuza ebibuuzo ebi abandi batarabuurize. Obwo nibwo turahindura ensi yaitu egi. Thank you ahabw'okuba lecture yaawe was inspiring. Ndakuteerera omu ngaro. So we challenge you young people oku muraayetware hati obu muri youth kiine ekihango eki muraabe nyencakare mwaba mutakiri youth. Ahabw'enki? Ahabw'okuba youth is. Transitional kandi ahabwa nrm government ahabwa ekitaramo ahabwa amagyezi gabantu bakutuha oku nikwo tukubaasa ku shapinga nari kugyenga abato ba nyenkyakare kyo nkwebariza ekitaramo nobundi nobundi ebitaramo byona ebi turareete bibe biine component ya message yabaana abato nikyo mukureebera nahati omu mashomero harimu patriotic. Clubs ni kirungi abaana banyu mu ba encouraginge imwe abazaire nimwe abatu mu encouraginge abakiri enyuma yanyu bakunde ensi yaabo bamanye ei erikuruga n'ei erikugaruka. Obwo nibwo tweragira enyencakare nungi ey'eihanga ryaitu. The General Kaihuraaziba agitutsigiire naitwe nituza kugitsigira abandi n'abandi bagitsigire abandi. Nanye nda so far. tukwatanise engaro zaitu tusiime abo abakitandikire bakihitsya n'eizooba eri. Entunguuka ti nk'ebituzi ngu ngu enjura yaagwa nibimera. Nateekwa kuba hariho owakitandika, owakisasiteininga up to now. So the challenge we have on our heads and shoulders is sustainability for this great idea. Thank you. Uh, Kano katabazi for the contribution nyowe ningira nikikuru abantu baije bashutame na tiimu egyo bareebe how it can be sustained because gavumenti ogu twagira ngu takamubuganaga ku arakitware naza kukimanaginga ata so nikikuru nanye na ninkibashaba ninde nibakonsultinga twena abari aha tube concerned ku oraabe nookora bizineesi yaawe waakora ka purofiti, ku oraabe ori omu law firm, omwebembezi, bakashaba, church leader n'ondiijo. Tuteekateekye aha sustainability ya idea nungi nk'egi. Ebi turikushoma aha, za universities tizirikubituheereza. Naareeba aha ab'amakanisa naanye ka mbachalengyingye, buri kanisa, buri kelezia, eyombekire aha itaka. Buri kanisa, buri kelezia eyombekire aha itaka. Hati kumanya ngu ebintu bikabonera, tibakiterana ngoma ngu abakristo nari abakristaayo baija nibereeta. Bashutama baheza babagira ngu mutaahe, bataaha. Ningira ngu haine hati kihango eki ekanisa nari ekelezia eine kukora on transforming. our society partners apart from spiritual inspiration nimwe mutukorereza demonstration abantu kubarija aha kanisa eishomo ry'okubanza ekitambo kya misa kubaraheze ekyakabiri bagyende bareebe oku bakuhinga omwani aha kanisa Nikwo nateekateeka. Nari nabwo bakore value addition aha kanisa. Ahabw'okuba imwe ku mukubeeta, beereeta. Timwakibeeta, timukutaho birango, timukuteera ngoma. Abakristo n'Abakristaayo nibeereeta. Mbwenu hati ku baija okasiiba nabo good six hours, niki eki baayega ekikurenga aha ki otwire noobeegyesa emyaka enkumi ibiri? runeena. Ekya kabiri, amashomero nago education twenda kusiima president Yoweri Kaguta Museveni na maama Janet ahabw'okuhindura omu curriculum ya education kwonka buri ishomero na munonga agari omu Uganda na munonga in the cattle corridor nk'oku wakigamba gashemereire kugira a demonstration farm omwana ku ararigye kushoma. yaataaha abe naamanya ekimushomeise oku kiri. Reero abazaire nabo tugire oku twakora omu ku twaba abaana baitu ku baraagarukye omu ka yaayenda kuriisa nari kuhinga, omuheereze obugabe ariise nari ahinge agire entaatsya. Ku akuba aine entaatsya, we nkawe nibwo tura eihanga ryaitu turaarikwate gye. Niinyenda kubasiima munonga muteerere omu ngaro abaatushomesa kuruga ahari Matsiko. Hona reeba Ompaka, Kano Katabazi and finally General Kaihura. Mwebare munonga abaija omuri eki omurimo gwangye gwa guri okubebaza aba mbaba hamwe n'okureeta ebigambo bya abatandikire n'okutwaraga aha okutwaza kukora. Mukama abampeere omugisha ahabwa Ruhanga n'eihanga ryangye.